וואס דארף א איד? אייביג שטעלפערס א חתן ווערן, די אייביג שטעלפערס חתונה, ווי גייסטו גיין וואוינען? א גוי? ווי איז די ביליגסטע טעקסיס? ווי איז די נענטסטע צו מעקדאנעלד? ווי איז די נענטסטע צו גיין צו קענען שפילן? וואס קוקט א איד? וואס איז די ערשטע זאך וואס א איד קוקט? וואס? ווי איז די ביליג טעקסיס? ווי איך קען האבן צען עיקער? א איד קוקט, ווי קען איך האבן א פלאץ פאר מיינע קינדער אז מיינע קינדער זאלן נישט אוועקפאלן? ביסט געווען אין שטעטל שוין? אונזער שטעטעלע? ווייסט אז רובא דרובא פון די גאנצע פלאץ דארט איז נעבעך אידישע קינדער? ווען האב איך פארגויאישט געווארן? וואס איז געווען? די עלטערן זענען אהינגעלאפן, זיי האבן געזען דארט קענען זיי האבן פרנסה, און מען האט נישט געהאט קיין תלמוד תורה פאר די קינדער, אידישע קינדער, אידישע נעמען, זיי ווייסן אפשר זיי זענען אידישע אפשטאם? ווייסן נישט פון קיין אידישקייט, ווייסן נישט פון קיין תורה, ווי גייסטו וואוינען? ווי ס'איז ביליג רענט? ווי ס'איז ביליג טעקסעס, ווי וואוינט א איד, ווי אוועקלויפן פון א פלאץ ווי עס איז דא ערליכע אידן, דו גייסט אוועקגיין וואוינען פון ערליכע אידן, אבער דיינע קינדער גייען זיך באפריינדן מיט נאכדעם מיט מענטשן וואס האבן א. נאכדעם איז שוין נישט קיינער צוריק דרייען, א איד קוקט ווי איז דא א ערליכע מוסד פאר מיינע קינדער, זאגט פאר אלע. תלמידים וואס זיי קענען נישט שיקן אין ברסלב צו די ווייב ווילן נישט צו זיי ווילן נישט צו טאטע ווילן נישט ווי זאל איך שיקן? זוך די פרומסטע מוסד ס'וועט דיר גארנישט שאטן די וועלט איז שוין גענוג ליבערל וואס די פאר שעה וואס ער איז אינדרויסן פון די מוסד האט ער שוין האט ער שוין באקומען פון די ליבערל כלומר די פאר שעה וואס ער קען זיצן ביים מלמד האב נישט מורא ס'וועט אים נישט ראונען אז דו וועסט אים שלאגן אינדערהיים און דו וועסט אים פארשעמען. כ'על דיר זאגן נאך מער, אויב ביידע שלאגן דעמאלטס איז די פראבלעם, אויב איין פלאץ שלאגט מען און די אנדערע פלאץ כאטש ס'געט אביסעלע ווארעמקייט טוט עס מאכן, און די זעלבע זאך אינדערהיים אויך, שטייט דאך ביים אייבערשטן אזוי, די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, אויב איך שריי אויף די אידן קענסטו נישט אנהייבן מיט שרייען, מוזטו זיי שמייכלען, דו הערסט שכל און לעבן? ווען איך גיי אריינגיין אין א צארן און איך גיי זאגן געענדיגט! די נישט רייד די אידן גייענדיג. וואס טו זאגן קומטס קומטס קומטס אידישע קינדער אונז גייען מיר אונז גייען מיר יא צו די גאנצע. ס'איז א מורא'דיגע לימוד פאר טאטע מאמע. אויב איינער שרייט לאמיר פאלגן! איז די אנדערער מוז געבן אזא קום קום קום קום א גוטע זאך גיי שלאפן. ווענדט נישט ווי מ'גייט זיך יעצט די טאטע זאגט ניין מאמע זאגט יא ניין יא דאס מישט דאס צומישט נאך מער די קינד. ווענדט אבער די מין זאך אז מ'ווייזט א פנים זועפות מוז איינער ווייזן פנים שוחקות. אז ביידע ווייזן פנים זועפות איינער. אזא שרעקעדיגע פנים דעמאלס פאלט דיר דעמאלס די קינד געפערליך די גייסט חתונה האבן ווייסט ווי די גייסט שיקן דיינע קינדער מען ווערט נישט מער ברסלב'ער אז מען שיקט דא די קינדער פארקערט דא זייער אסאך מענטשן וואס איך זאג זיי פארוואס זאלסטו שיקן די קינדער דא און זיין ברוגז אויף מיר שיק די קינדער דארט און רעד א גאנצע טאג לשון הרע אויף דארט און דא האסטו קומען זאגן אז דא וואלסטו שיקן דא די קינדער און זיך עסן האסט געזען דא האסט געהערט א נייע זאך געווארן אין חדר. מען קען נאר ברענגען די הכשר, האסט געהערט? א נייע זאך געווארן אין חדר, האסט געהערט? מען קען נאר קומען מיט מיט א קאפל מיט פופצן סלייסעס, האסט געהערט? א נייע זאך געווארן דא אין חדר, אז מען קען נאר, מען מעסט אפ די טייטקייט פון די הויזן, א נייע זאך, העי דו ווייסט, שיק דיינע קינדער דארטן אין דיין חסידות, דא קום ליל שישי הערן אפאר גוטע ווערטער פונעם אייבערשטן. א קאפונעם, אויב דאס נישט קענען שיקן דיינע קינדער אין ברסלב, וואו זאלסטו שיקן? וואו זאלסטו גיין? קוק א ערליכע מוסד אן פאר דיינע קינדער. ערליכע השקפה, מען רעדט פונעם אייבערשטן, א פלאץ פון צניעות, א פלאץ פון קדושה, די וועלט פאלט סייוויס אויב ווילסטו עס זאל זיין פארגעשריטן, א איד גייט נישט וואוינען דארט וואו ס'איז דא ביליג טעקס, א איד וואוינט נישט וואו ס'איז איך קען קויפן. אז ס'איז דא א ערליכע מוסד און דו קענסט אויך האבן צען עיקער און דו קענסט עס אויך האבן בחינם, א מחיה, מחיה, אבער נישט דאס איז די ערשטע זאך.